Gotinên hunermend û çalakvaneke parêzgeha Duhokê ev çend roj in di nava torên civakî de karvedan li pey xwe anîne. Jînê Etroşî hunermend e û çalakvan e. Weke karvedanek li hemberî fetwaya kuştina seyên bêxwedî, Gotibû ku li Ewropa mafê jin, zarok, se piştre yê zilaman e. Vê yekê gelek karvedan li pey xwe anîne. Bi taybetî jî di nava sosyal medyayê de, her wiha di nava mizgeftan jî de mijara gotara roja îniyê bû. Rexne ji vê gotinê gelek hatine girtin niha. Jînê Etrûşî mêvana Rûdawê ye, hunermend û çalakvan Jînê Xan hûn bi xêr hatin. Roj baş. We axiftinek kiribû çend roj berê, beşeke ji komelgeha me ev gotina we qebûl nekir. Weke ku se pêşî bav û bira yan jî wek gotina te got pêşî zilama ye, peşîman nebûyî ji vê gotina xwe? Gelek sipas û rez û silav bû te û kanala Rûdaw. Nexir ez ya peşêman nînim çunku axiftina min ya hatiye birîn. Eger tu guhdariya min bikeyê êt lêdwanit min yê diyêt kanalit dîda min heman axiftin ya gotî û bi heman şêwe lê axiftina min ya hatiye birîn û bi berjewendiyêt xwe yê şexsî yê tatîne bi kar înin. Evca ya min gotî et lêdwana xwe de min tineya gotî li Ewropa wisa ev pirsyara ji min hatiye kirin çi seredarî di gel Sayad hête kirin li Ewropa min tinê bersiva vê pirsyarêya day û nizabûye babet di social mediayê de ez nizanim çawa têgihiştîne eger min got bal Kurdistanê hû Sayad hemam heqê wan bû bes tinê min bersiva pirsyarekê ya day û min negotiye ez heskem li vêrê we lê bêdin heta min ya behsê Kurdistanê kirî û her welate ke şerîetê îslam li ser tatbîq dibît, min ya gotiyan pitir rêzê li zala ma digirîn. Lê ev axiftina di min xir nehatîne di sosyal medya de, bi tenê ew ya hatiye gotin demê min gotî zalam rêza çarê ne. Ev ca. Jîne Xan, Belê. Komelgeha Kurdistanê cuda ye ji Ewropa tu jî zanî. Li vêrê zalamî heybeta xwe heye wexta behsa xwe dike din wesifa xwe dikin. Ev wesifa we ew hinda ku hatiye birîn weke ku tu dibêjî ji bo vêrê jî durist e? Kak pirsyara li min hatiye kirin el Ewropa çawa ye negotiye min Kurdistan. Kurdistanê piştîngiya gotî û çi ser piştî pirsyara Ewropa ya gotiye min çi seredarî di gel têta kirin el Kurdistanê. Yani min bersiva her du kada viya baber her du Bersivit min hat bina belavkirin lê ekîd tu dizanî xelkê me li hindê berniyasa ku li tiştekî bigerîtin bikete babet. Ku li mîmbera li ser min bihête axiftin ez tênagehim ez bibûre jî ez neşêm bêjme wî kesî ne mala ne mamosta ji ber ku kêmasiye beramber herdukan ez dikim ji ber ku mala yê di ayînê îslamê Min rêz û îhtîram bo her kesekî heye. Lê ev kese el hedûdê xwe dabaziye û bê hîç bele. Bê teşhîr. Mela Herman melayekî berniyase di gutarên xwe yên rojên eyniyê de û ne veşart û behsa we kir. Bersiva te jî ji bo wî tund bû. Te jî gotiye dê skalayê kem. Tu dê skalaya xwe tomar bikey? Ekîd. Kewata tu ne Belê a peşîman î ji ekîd gotinên skala xwe li dimserî û hemberî çendîn mala kes in dî hêta tomar kirin ji ber ku ji ber ku bes deqekê ez nea peşêmanim nexêr çimkû gotina min kamil nehatiye xwarê min kêmasî beramber zalama nekiriye bû çî

Cami cihê hindê ye, tu paqijiyê nivêja û rojiyê nîşa xelkî bidey, nesîheta li xelkê bikî. Bo nimûne, ê ka wekî min belkî ez a xele bim te pirrikeka can gotba, belkî min jî guhdariya te kirba, bes tu teşîr sim'ê bi kesekî bikey û bêjin em dê hetk û fedahetê li wan kesa bi Mînber ne cihê hindê ye tu hetk û fedahetê li kesê bikey, mînber cihê hindê ye tu başiyê xelkî belav bikey. Kesê herişên cidî li we kirîne piştî wan gotinan? Belê e, ew kesên ku guhdariya vî kakî diken ku çûye Kaki Malay bibûre ku çûye ser mîmberê axivtî, ev kes in henê kes in Asayî nêdê, guhê xwe de nêdê, dê tesîr bin pê. Kak mela, yanî berî tu biçî hereşê li ser kiçeka bajêr e duhûkê bike, here dîvçûn li ser wî babetî bike madem ji rast e tu melayî. Naçêbî tu hereşê bikey bêyî ku babetî bizanî. Pirsiyareka ji min hatiye kirin min ya ber siv de. Min negotiye li Kurdistanê ev e. Eger min kêmasî û û û evêdî kir bal beramber zalama temam heqê te ye. Paşê ez dahêm daxwaza lêborînê ke. Bes min eger çi negotbîtin, min gotbîtin ti nê husayel Ewropa. Buçî, ez dê bo tevê jî bêjim ka buçî min gotiye. Demê tiştekî bi serê afiretekî têt li Ewropa hikmet hête di nav de. Serê zarokî têt hikmet hête di nav de. Serê giyanewerekî bêtin bo nimûne sayekî hikmet hête di nav de. Hikûmeta me nehatiye nav wan mesela da li vêrê jinê. Zalam yê bi quwet e. Bo nimûne. Bû nimûne kak, bû nimûne. Nû ke bêje min, li Ewropa kî dê zîtir pasportekê wergirîtin? Sayek an zalamek, mirovek? Sayek dê zîtirî min û te wergirîtin. Yanî min tinê hindek nimûneyê digotîn min, çi tiştê xelet negotiye. Lê xelkê me ez nizanim serkîş esrê dijîtin, her axiftineka min dê hezar tajê çin.

Gefit kuşneyê hatîne kirin, hindek kes rabûyîne dibêjin em dê hûkên hûkên hûkên demê skala tête tomarkirin. Ez kiçek im, hemî kes min nasît, ez kiça vî bajêrî me û ez dê li vî bajêrî bim û ew hez û nehez ev e ne tişteke bi min ve girêdaye, ez ya vî bajêrî me, ez kiça malekê me, ez kiça eşîretekê me. Bêrêzî digel min, mala min, eşîreta min bê tekirin, ew xeta sor e. Ewca her kesê hereşe hereşê biket, gefa biket, ev e çi naçîtin. Tinê ew yasaya li wêrê û we kurdî her kesekê bê minet e. Gelek spas. Jîneya Etrûşî, hunermend û çalakvan di bûyî mêvan. Dem baş.